Selamat malam bala peninga semua. Nyadi aku meri besai terima kasih ngagai bala peninga semua ti sigi semampai nganti tampung-tampung dirita ba channel Kasen Sekuahoro. Nyadi diatu kitai begulai baru ba semengat runggat ke dua puluh empat bala peninga semua. Pia aku munyi tampung atu. Asai ke dipadam dada lebuh betati. Asai ditabur enggau pasir mata enda ngetu beleman bai nyabek. Ngenang nasib anak andai. Ensiban udu meh ati naka pemedis nadai alai mantah ketegal ngai besera enggau anak umbung. Enda disagi udu meh anak ayam mata ke tanda pengerindu belama. Sina nyabek merap anak ke sara. Siga beguai nyinggang kaki pansut keruai tegau si inu meda bini iya bansa nya. Indai anjung meh aku ngagai endur ke tetap seduai apai nya umbas nyabek. Baka aku tu deka mati ninggal seduai sabak nuan sara merap indai iya sereta nyium kuyuh indai iya. Baka ngelama tu meh aru mina da rugau duduk anu anga seduai ami indai ukai orang ulih meda iya tang siku sara aja ulih meda iya. Di ruai din sigau da rugau duduk di mua pintu seraya jari iya ngepit insap berunding ke kuing pengidup seduai melaki bini udah nya ila nadai anak di tisi. Dalam ati iya bejako munyi tu. Endang udah Tuhan Petara aku betemu serta jadi enggau indu sembahyang. Sigi udah adat pama udah ngelanggar sumpah ti udah digaga. Semua mesti ke diganti magang. Minta kitai Petara ngemata kami sebilik. Tulung meh kami tu. Meda ai bejaku kediri renggi pen lalu mansang ngagai iya. Eh Enggau, nama utai ke jaku nuan? Ari tadi mememut peda aku palik kulu palik kanan kiba nadai ga aku meda orang enggau nuan berandau. Renggi nganti Sigau nyaut tanya inya tadi. Tang Sigau laban ingat ke jaku bini iya ari tadi. Udah juring mata iya merening Renggi manis di luar masam di dalam. Enti nitihka asai ati Sigau, sigi ka rekak dia renggi landik bepura-pura sebaka meh anak iya ke nama Mit pemadu jai ba rumah panjai sida dia peturun sida renggi nya. Meda Sigau enda nyaut dia renggi lalu mupuk nama kediri ke bilik. Kapa ku Bungu enggau Enggau Mensia ke pepas baka nuan nya. Enti ulih pindah ari menua tu. Udah sepa jaga aku beleleng. Diatu enda nentu ulih laban benung enda lantang alai nuan nya. Kati enti aku bebalas kada naka mensia baka nuan nya? ku Sigau muchau seraya jari nempik pintu. Nyaun Sinat gamal bai ngetat medih tapa jari pengudah nempik pintu nya tadi. Mau ga orang ti makai di dalam baka Sigau nya sigi suah muchau kediri. Aru tu Chung meda ulih ipar bansa nya. Lucu enggau ga sida tu menyanik neh. Besai rindang ati meda sida tiga tu taja pan kadang dalam pengerindu ati iya bisi nyelit bisi penusah. Aru lesap kin kiah ngemata ke sida menyanik. Enda berasai nyau ngalih pagi ga hari, dia Sina enggau Sigau ngayung anak seduai iya nuju gua ti deka endur seduai iya ngurung Sara. Laban kenu ke penemu Sina, enti Sara nya dikurung dia, udah tentu iya enda ulih ngenatai kediri Ngagai pun buluh betung ti alai bungai sebayan nya tumbuh. Sina enggau Sigau udah nguji munuh bungai nya suba tang ti nyelai nyadi. Udah mati bungai nya tau idup baru. Seilu-ilu meh tudah sina meda anak iya tinggal dalam gua kediri. Ukai nya kala jauh ari seduai iya ga siku sara nya aja anak seduai iya. Ditambah ga enda lama da bulan purnama ti ketujuh deka ayan. Nya nandaka semengat anak seduai iya deka angkat niga ke tubuh di menua. Ninting hari mansang kia belama mih tudah sara nganyuk makai ngagai sara. Malam baru pulai. Sapa enda kasih sinu meda anak diau kediri dalam gua ke nya. Lebuh malam hari. Enti seduai anak pulai ke rumah, nangika sida serumah nemu sapa sindar ke bendar? Enti sida serumah nemu, udah tentu iya diburu ari menua nya tegau iya indu Jebayan. Sigau laban ti sigi nelap kin kiak mih entudi pejalai bini iya. Gua ti endur sara nya Diau naka pemanih digaga pai taja pen Sara dikurung dalam nya. Tang iya enda ngasai dikurung laban nyau rindang meda pemanih utai dalam nya. Nyu sinu ga bala peninga ne semua ninga anak iya didanjung sida dalam gua. Laban enti danjung dalam gua nya tadi hati anak iya tu tadi dikurung. Dikunchi seduai dalam gua. Ngambi anak iya tu tadi enda ngagai enda ngambi bungai ika selepak buluh betung nya, bungai sebayan nya tadi. Enti enti dalam nya anak iya agi idup. Enti anak iya tu tadi ngambi bungai nya, dia anak iya tu tadi semengat iya lalu tanggah ba menua sebayan din. Nyadi tubuh iya tu tadi lalu tinggal di menua meh kira ke mati enti ba kitai mensia tu tadi. Pama semengat kitai nyup ansuh tubuh. Nyu mati kitai enda pia bala meninga. Nyadi kira ke nangka tu dulu aku ngelengka ke renggat ke dua puluh empat tu balu keninga au ngarap kitai betemu baru ba renggat dua puluh lima. Lalu aku meri selamat malam ngagai semua bala peninga meri besai terima kasih laban kita sangup bagi jam kita begulai enggau aku. Kason skuad Horo. Selamat malam mupuk dulu aku.